Оһуобай диэ. Кыыс бэлэм. Ыалдьыттар кэритэлээн эрэллэр. Күндү Сунтаар улууһун олохтоохторо, кэрэни кэрэхсиир үтүөнү үксэтэр ытык мааны ыалдьыттара! Бүгүн Сергей Афанасьевич Зверев Кыым уола аатынан түмэлгэ кэрэ айылҕалаах Кэптэллээйи сириттэн Герасимовтар дьиэ кэргэттэрэ бэйэлэрин сатабылларын, дьоҕурдарын, билиилэрин туһанан илиилэрин сылааһынан иҥэрбит киһи хараҕын сымнатар, үөрдэр, бииртэн биир кэрэ моһуоктарын быыстапката турдар. Инньэ диэн туран ытык-мааны ыалдьыттарга бүгүҥҥү үөрүүлээх күнү үллэстэ кэлбит дьоммутугар ыал ийэтэ Лия Анатольевна арыылаах алаадьынан уонна кымыһынан күндүлүөҕэ. Эдуард Лира харахтарынан хайҕаһан, сүрэхтэринэн сөбүлэһэн икки тыһыынча уон сыллаахха холбоһон Герасмовтар дьиэ кэргэн холумталларын уота күөллүйбүтэ. үс кыыс, үс уол төрөппүттэрэ. Илиилэригэр талааннаах, тэҥ интэриэстээх дьиэ кэргэн биир сүбэннэн айаллар-туталлар, оҕолорун уһуйаллар. Ыал аҕата Эдуард Гаврильевич идэтинэн Кэппэндээйигэ бэтэринээринэн үлэлиир. Саха төрүт дьарыгын сөргүтэн, былыр-былыргыттан илдьэ кэлбит төрүт үгэһинэн, тимиринэн уһанар. Ол курдук, үрдүк ситиһиилэрин этэр буоллахха, Арассыыйаҕа норуоттар сомоҕоһуулара Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр култуура, Үөһээ Бүлүү улууһугар үөрэҕирии сылларыгар ыытыллыбыт Үөһээ Бүлүү Кэнтик нэһилиэгэр Чап Уус алтыс өрөспүүбүлүкэтээҕи түмүк мустарын күрэҕэр үһүс миэстэ кыайыылааҕа. Улуустааҕы уран устар түһүлгэлэрин күрэҕэр бастакы миэстэ кыайыылааҕа, уон алтыс өрөспүүбүлүкэтээҕи Якутия мастеровая уустар күрэхтэригэр үһүс миэстэ кыайыылааҕа. Лира Анатольевна ыал ийэтэ Кэппэлдээйи оскуолатыгар эбии үөрэхтээһин учууталынан үлэлиир. Төрүт оһуордарын уонна оҕуруоннан тиһэн араас кэрэ симэхтэри оҥорор.

Кинилэр үлэлэрин сэргээн, көрөөччүлэр эһигини олохтоох дьаһалтагыттан уонна тус бэйэм ааппыттан өссө төгүл бу үөрүүлээх күнүнэн эҕэрдэлиибин уонна бу Герасимовтар дьиэ кэргэттэрин тустарынан кыратык этэр буоллахха Эдик хас сыллаах эбитэ буолла диэн Мин тимири охсон ити этэ быһах оҥорон аҕалыам этэ, ол онно миэхэ блин поддержка курдук эбэтэр ыстаапкабай харчы курдук социальный контракка мин киирсиэм этэ диэн дьаһалтаҕа кэлбитэ Ол онно бэйэтэ бизнес-планын депутаттар уонна то хамыыһыйа көмүскээбитэ. Мин онно быланнахпын диэн, онуотун биһиги поддержкалаан уонна бу кырдьык даҕаны талааннаах буолбут, уманан дьарыктанан эрэриттэн үөрэн, ол социальнай контракт нөҥүө харчылаан дьиэтин уус уунсуйар дьиэтин бэйэтэ туттан, ол онно Отоппүн бүгүҥҥэ диэри үчүгэйбээдик ол онтунан үлэлии-хамсыыһыт дьарыктан биһиги дьаһалталар үөрэбит уонна тон поддержкалыыбыт диэн этиэххэ наада. Бу эдик үлэлэрин мин бэйэм наһаа сэргээн көрөбүн. Бу үчүгэй бабындыр баҕайы, уруһуйдьут баҕайы, дьэ, бар өттүнэн талааннах баҕайы уол. Ону да киниэхэ роруобуна сөбүлэһэр түбэһэрин, түбэһэр кини кэргэнэ эмиэ бу уопсайынан творческай баҕайы ыаллар диэн көрөбүн уонна бу бэйэм Ити араас улуустарынан ыччабын уонна мэлдьи көрө ыччабын ити Бездной стела буоллун, памятниктар буоллун, араас ити арт-объектар буоллуннар, бу тимиринэн хайдах уһаналларын хатска түһэрэбин, ону статуспар таһаарабын, ханнык уустар баалларын, ааттар буолларын эмиэ ыйан туран ити дьоҥҥо-сэргэҕэ көрдөрө сатыыбын. Инньэ диэн туран бу Сунтаар улууһугар дьэ бэйэм көрөр-күлэр итинник тимир-тэн оҥоһуллубут ити объект аҕыйах биһиэхэ атын улуустардааҕар дии саныыбын. Дьэ ол атын ити тигиэнин баара буолуо дии мас туохтара эбин оҥоһуктар онтон бу тимиринэн оҥоһук дьэ быһа сатаан оҥоробут уонна ол быһа атыыга барар дии биһиэхэ. Онтон ити Били, үйэҕэ хаалан улахан объемнай оҥоһуктар баар буолуохтарын баҕарабын. Ол курдук, холобур, Кэмпэндээйигэ биһиэхэ өһүүр бу апрель, үүр бэһэттэ күнүгэр сылын аайы уже он иккис сылын, он төрдүс сылын ыытыллар Наш Кэмпэндээй диэн научно-практическай конференция сыл аайы ыытыллар. Оннуттан детсад саастаах оҕолортон саҕалаан Кырдьаҕас аһымаастаахтарга диэри бары кыттааччылар ардыгар отон эттуоҥ-алтуоҥҥа дылы киһи кыттааччы түөрт долбуйа хонно кылаата аһыллааччы олор быстарыгар туох баар этэ. Ити оскуола оҕолорун үлэтэ именно тимиртэн памятник оҥороохун ол памятник туох туус хостуу сылдьар киһи чох хостуу сылдьар киһи Холуорга эппиттээйи туохтан бу туус хантан үөскээбитинтэн саҕалаан памятник макета баар этэ. Үчүй баҕайы туох тугунан оҥоһуллубут хордуоҥканнын оҥоһуллубут этэ уонна ол НПК-ҕа бастаабыта. Ол тимиринэн оҥоһуллара буоллар диэн биһи баҕаһына мин бэйэм баҕаһынаалахпын киирээт биһиэхэ оннук турара буоллар диэн уонна ону Бу Эдуард Герасимов тимир-тэбэ оҥороро буоллар диэн киһи үрдүгүн хаҥаар, ото улахан, улахан памятник үйэлэргэ туруо этэ уонна атын аата уруллуо этэ дии санаам ити баҕа санаабын этэбин дьаһалтаатыттан потом вот эти ньүгүлэлэр элбэх хаччыны эрэйэллэр ыаналаах баҕайы буолаллар билэбит онно то ыһыл ыһыллаан Ити атын улустугаларынан аабардахха икки-үс сыл устата оҥорбут буолаллар итинник үлэлэри. Уонна тоҥол норуот маастардара норуот маастардарын үлэлэрин мин бу быйыл тиийэн көрөһөрүттүм. Ону ээдик ээдиктаах лираҕа кинилэр дьиэ кэргэттэригэр өссө төгүл айымньылаах үлэни баҕарабын. Өссө даҕаны айа-тута туруҥ уонна биһиги харахпытын Сунтаар улууһун республиканы биһини үөрэтэ туруҥ диэн этэбин. улууһун культуратын уонна айылгытын саламтатын методическай киин салайааччытыгар Галина Афанасьевна Самойловаҕа. На үчүгэй выставка буолан оттон дьэ бу культура халтатынаатыттан барыгын эһэрдэ тутуттан диэбиттэрэ кэлэн турабын оттон быыстапканы бака көрөрбүппүт арааһа билигин бу кэнниттэн көрөн барамыт бөҕүү-махтай бөө буоларбыт буолан наһаа үчүгэй талааннаах энергиялар диэн биһиэхэ эппиттэрэ онон манна кыттыһа турарбыттан аһары үөрэбин оны бар былаан Дмитриева нам или баттааһыннаах эҕэрдэһоруугуттан туттаран кэбиһиэм онуттан бу ис хоһоонун наһаа уһуннук кэнник эппеппин манна элбэх дьоннор химит этиэх социальнай Хайда диэн тилэр то мин манны көрдөхпүнэ эдэр бай ыаллары бит аха онолоттон эги бу хылга өссө те келер инникитин келер хылларга эги бу талааны талааннаах тарбаккытыр талааннаах ыччаттар өссө даана хайда туруҥ ылбыккыт ыпса турдун туппуккут тупса турдун диэн туран баһаанаабытын этэн тураммыт тутубэҕэр да һуруу туттарабын онто бу хэмээн бэлэхтэн эмиэ туттарым онтон бүгүн быыстапканы көрөн онтон өһөҕүм махтайаан хац кэбэҕэ түһэрэн оттон дьэ батсаап арааһа хайытаргыт буолуо дии саныыбын онтон эһиэхэ барыта этэҥҥэ эрэ буоллун диэхпин баарабын

Куоластаатылар ордоҕу үлэбитин оттон дальше саҕалыахпыт. Оту бу Яраановтар оту бэйэм биир дойдулаахтарын Яраановтар ийэ уустарыгар айылҕа берсибит дьонноро буолаллар, ийэ ууга буолаллар. Бары усуруйааччылар, туохтар ырыаһыттар, туохта бу ээдикке буолаат, имиргэ туохха берсибит. Онон ити бырааппыт ийэн ити бэйэтин көрдөрөн улаатан иһэриттэн биһи үөрэбит эрэ уонна тоҕо нэһилиэк аайы маннык талааннаах дьон баара үчүгэй нэһилиэк инники хайдыытыгар улахан көмө күүс буолар уонна нэһилиэк буоллаҕына культурнай да өттүнэн уонна били интеллект да өттүнэн били талааннаах дьон бааллара барыта ыра тардар. Олох инник дьону ута күүскэ көмө буолан поддержкалаан улаатыннартаан ийэхпитин наада. Ныне диэн туран тобу эдикка инники өттүгэр вакилер дьиэ кэргэттеригэр инники өттүгэр дөссө даашы инники күүһүрэн улаатан ири дойдуну көрөн үөрэтэн кэлэн дөссө бэйэҕит дойдугутугар күүс-көмө буолан бэйэҕит ыччаттаргытын элбэтэн үөрэтэн ийэхтэрэ диэминте олох эрэллээхтин тоҕо диэтэххэ бу ээдик аҕата Гаанна биһи оҕоһырыттахпыт нааһара эми уус киһи этэ бу хэгиэскэ хаан отто биһи аптамаат бөҕөнү оҥороо маһынаан кыылай херииһэбэ тоҕусталар уолааччыта бэргэ хотон онно тоҕусталарына уһаан оҥорор буолар этибит уонна кини аҕата ити хомуруо таһынан оннук маннык ити кыылларын оскуолардаҕын оҥорооччу ону көрөн отто биһи маалах кыраһаастаах дьону биһэни уна көрө улаатан хайнах битти олон дүссөтөгүл эҕэрдэ уонна бу курдук үүнэ сайда тур диэн баанаан этэр Биэрэбит ветеринарнай управление аатыттан манна эҕэрдэ тылларын этэ келдилер У нас тут мероприятие. Кыркылахтарга улаханаҕар дэбит мэтэллэри. Биһиги ветеринарное управление коллективына туттан биһиги эдерлэһикки Эдуард Герасимов кини дьиэ кэргэнэ айар тутар талааннаах дьиэ кэргэнэ бу түмэлгээкилэр быыстапкалары туппутуттан эҕэр дэлиибит уонна кинилэр кинилэргэ өссө айар үлэлэригэр өссө үрдүк ситиһиилэри баҕарабыт диэн алгыстыбыппытын этэбит биһиги үлэһиппит эдуард Бу элбэх оҕолоох эдэр ыал аҕа баһылыга кини бу илиитигэр эрэ талааннаах буолбатах, кини уопсайынан туох баар өттүнэн бары талааннаах. Биһи хас тэрилтэбит араас республиканскай даҕаны оройуоннай да мероприятиеларга бардыгар кини ыллыыр, Кини спортивнай оонньууларга бардыгар кытта хапсаҕайчы уонна бу олох айартай аһа уус уус уус бэрдэ онон биһиги киэҥ уонна сөдүгү дэҕирдэлиибит диэн тураммыт бу биһиги сэмэй бэлэхпитин туттарабыт эдэр дьиэ кэргэн ийэ балыга ийэтэ иһирэхи быһыытынан Биир аны биһиги эмиэ үҥкүүһү тарбаҕыттан ылбаттан ылбаттан ылаҥнаах ыал ийэтин ыал ийэтинэн билинэтик уонна эһиги бу дьиэ кэргэҥҥитигэр мэлдьи үөрүү оҕолорго үөрдэ үөрдэн туртуннар уонна дьоллоох уйгулаах соргулаах олоҕу баҕарабыт доруобай дьоллоох буолуҥ диэн туран бу биһиги сэмэй бэлэхтиир туттарар

Линатын үрдээх активнай позициялаах дьиэ кэргэттэр быһыытынан митиннэри сыаналыыбын. Ол курдук оттон кинилэр ийэлэрэ Александра Николаевна үрдээх эмиэ активнай позициялаах тыа хаһаайыстыбата үс сылларга үлэлээбитэ. Уонна то бу Эдуард төһө да ветеринария үлэлээтэр эмиэ бу биһиги тыа хаһаайыстыбатын араас буолар мероприятиелар кыттааччы киирэн, эмиэ активнай баҕайы эпэдэр оҕону көрөмүн диэн бэлиэтии көрбүтүм. Уонна там бу Лира буоллаҕына, бу Михала Даайбаҕа күрэҕин ыыппыппар ааспыт сырыыга эмиэ олох дьиэ кэргэнинэн киирэннэр кыттыбыттара, үрдээн поддержкалаабыттара. Онно там кинилэргэ үрдээн дьэ махтанабын уонна бу кинилэр быыстапкалара бу атын дьоҥҥо эдэр ыалга холобур буолуоҕа диэн олох ис сүрэхпиттэн баҕаран тураммын сыралыыбын. Уонна оттон Константин Тойбох Хойсос болҕомтоҕо эдэр дьоннору ылыаҕа диэммин, бу биһиги Хунтаар улууһун эдэр дьоннорун таһаарыахпытын наада, кинилэр үлэлэрин хамнастарын сырдатыахпытын наада. Ону оттон Эдуард бу көрдөххө үрдээх сэмэй, онно гынан баран үрдээх бээтинбээн хаттан талааннаах киһи, оҥорбут бэйэтэ толкуйдаабытын бардын оҥорон иһэр киһи быһыытынан мин кинини сыаналыыбын. Онон кинилэргэ бу дьиэ кэргэн ийэҕэ бу туох Якутяночкаттан бэйэтин баҕарар тугун үрдээх элбэх кэрэ туохтары хэбирэлэри оҥорооччу Онон бу киниэхитин биһиги бу Александра Николаевна, Маргарита Николаевна уонна Лина Витальевна ааттарыттан бу Александра Николаевна Бодругулаана ааттарыттан эһиэхэ бу сэмэй бэлэхпит утуктарыахпытын баҕарабыт. Уонна бу олохтор кинилэр, онон кинилэргэ бу кэһии болдун диэммин бу

күн сырдаан бүрээмньэ олох киһи үөрэр халлааннара билигин тураллар маныаха бу ааска аһылгыны кытта хайа охсон биһиэхэ бүгүҥҥү музейбыт түһүлгэтигэр герасимовтар дьиэ кэргэттэрэ айар үлэлэрин быыстапкатын арыйаары мустан турабыт оттон барыта бэйэ-бэйэтин кытта хаһан баарар олоххо буоларын курдук иһиттиһэн бара турар ол курдук отто бүгүн бу түмэл иһигэр устар мустаннар Киэҥ далааһыннаах үлэ хамнас хаалыыта хайдах буолуохтааҕын тугу гыныахтаахпытын, хайа өттүнэн халайан, хайа уолу батыһан барыахтаахпытын бүгүн торумнастыбыт. Онно бу түһүлгэҕэ үрдээх үчүгэй кэпсэтиилэр бөҕө таҕыстылар. Онуттан этэргэ дылы Эдуардтаах Лира Лира дьиэ кэргэттэрэ үрдээх эдэр дьоннор билигин кинилэр биһиэхэ өссө даҕаны улахан киэҥ далааһыннаах үлэни оҥороннор көрдөрүөхтэрэ диэн онно көһөҕөмөр үлэлэри айан-тутан таһаарыахтара диэн Олох бүк эрэллээхпин. Маныаха былаан ханнык баҕарар түгэҥҥэ, хаһан баҕарар кини аттыгар эрэнэр дьоннордоох буолуохтаах. Ол курдук отто биһиги уустары кытта үлэлэспиппит уочча ыраатта. Холобур, культура ирдэбилэ биһиги бүтүн күүрбэ биэс сыл үлэлээбит буоллахпына, оруобуна күүрбэ биэс сылы быһа уустары кытта алтыһан, алтыһан үлэлээн, үлэлээн кэллибит. Онуттан быйыл культура аһыла республикаҕа биллэриллэн турар. Онуттан улууспутугар номох уонна сайдыы ыһыла. Онуттан маннык түһүлгэҕэ хайдыыны хайдыы билиэтэ буолар бу эдэр ыччат кэлэн манна быыстапкалаан бүтүн дьиэ кэргэннэринэн түмсэннэр кыралыын кыралары кыралара ыллаан улахаттар оҥорбут урамньыларын түһүлгэҕэ таһааран дьон дьүүлүгэр таһаарар диэн бу эмиэ улахан туһунан эппиэтинэс онуттан үөрэ-көтө бүгүҥҥү түһүлгэ төрүттэммитинэн Ити-истиҥ эҕэрдэ буолуохтун, Герасимовтарга ити-истиҥ эҕэрдэ буолуохтун Кэкпэндээйи дьонугар-сэргэтигэр уонна бүгүҥҥү түһүлгэҕэ кэлбит ытык-мааны ыалдьыттарбытыгар эҕэрдэ суруктар туттарабыт. Хайа сэргээтигит үлэни?